Mpanimfoɔ se nnipa yɛ dɛ nanso yɛnwene nam. Ɛkwan baako a wobɛtumi afa so ama wo nipadua no ayɛ dɛ ama wo yɔnko ɔdasani ne sɛ wobɛdi adeɛ a ɛyɛ dɛ. Me dɔfo, me w'akwaaba ɛba afidie yi so. Ɛnɛ deɛ me ne wo bɛkyɛ kwan a mefaa so a meyɛɛ condensed milk sokoo yi a wohu yi. Sɛ ɛba no condensed milk toffee mu deɛ a, gye me di, Ghana abɔfra biara ɛkame ayɛ me sɛ ɔnim yɛ firi sɛ yɛndi ho agorɔ. Nanso mekɔhuu Tatiana Haina video bi a ɔno nso kyerɛɛ ɛkwan foforɔ a wobɛtumi afa so ayɛ condensed milk nti ɛno na me ne wo bɛkyɛ ɛnɛ da yi. Nti woba ha a, mewɔ Jago condensed milk, wobɛtumi afa nea wobɔ biara. Afei mede milk wei fry, mehwie ne nyinaa guu mu, ɛna me usii Cook brand margarine nso. Ɔkyerɛɛ mu sɛ, wode milk fra condensed milk no a, ɛte asikyire no so, na ɛyɛ ampa, ɛmaa asikyire a na ɛwɔ condensed no mu no baa fam. Enti migya no sɔeɛ na mede kyɛnsee sii so. Madwiri no, mate bɛyɛ sɛ hundred grams na ɛde agu mu. Mɛtu kɔndɛnse no ne milk no ano na mahwie ne nyinaa de afra. Wɔ me nsusuiɛ mu deɛ, saa berɛ yi sɛ woma egya no ano yɛ den a, ɛbɛboa ɛfiri sɛ saa method wei, ɛfa berɛ yie. Deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, ɛkyɛ ansa na tɔfe no abɛn. Esiane sɛ wei no gye bere nti no, na ɛyɛ abatiri adwuma, me nnaadaw. Ada no mebrɛe. Yeduu baabi koraa no, mesrɛɛ Necha ma obenuu mu bi maa me. Ɛno nti, wɔ bɛyɛ sɛ dɔnhwere ne simma kakra akyi no, Tɔfe no hyɛ aseɛ sɛ ɛmu reyɛ den, na wonnye nni. M'ani gyee yie pa ara, ɛsiane sɛ ɛduu berɛ bi mpo no, na m'abusua dwene sɛ wei deɛ mereyɛ ati. Bere a ne ben no duruu sɛnea mepɛ no, mede anwa kakra guu rɔba mu. Mede guu mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛntetare mu, na afei metetee tɔfe no nyinaa guu rɔba no mu. Rɔba no nso, ɛwɔ ti. Ɛno bɛboa ama ɛhyew no a ɛwɔ tɔfe no mu no ne nyinaa amfiri mu. Enti mmerɛ dodoɔ biara a ɛbɛdi ansa na matumi abɔ tɔfe no awie no, ɛrenyɛ den. Kwasi Bronin se cooking is an art ɛno nti tɔfe no yɛawie. Ne bɔ ne deɛ mɛgyaa ma wo na waa wayi kɛkyɛ bi a wobetumi ayɛ. Ɛbere koraa kɔɔ n'anim no, me fon no mpo edumyɛ, ɛno nti mantumi antoa so ankosi awieɛ. Na sɛ wobisa me sɛ menya akwanya no a mɛsan ayɛ biom a, mɛka sɛ aane, ɛfiri sɛ asikyire no kɔɔ fam. Na meyɛ biom nso a, mɛma egya no adɔɔso ahyɛaseɛ no, na ama mamfa ɛberɛ bebree. Bɛyɛ sɛ nansa akyi no, yɛkaee me ma meyɛɛ thumbnail. Me dɔfo Kosi sɛ mede video foforo bɛbrɛ wo no, nea mesrɛ wo ara ne sɛ ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie efisɛ wo, wo ho hia me. Bye bye.